agbaŋusrɔ̃e ye míegblɔe be ee ame aɖewo dze agbagba ye woɖea srɔ̃. Woɖea srɔ̃ le ne be amea ku hafi woɖenɛ. Ye míegblɔe be ee nenye be wòle nenema nyɔnuwo ɖena le agba nu womeɖea ŋutsu le agba nu o. Nyɔnu ye woɖena le agba nu, ŋutsua womeɖenɛ le agba nu o. Nenye be ŋutsu aɖe ɖe srɔ̃ ye mebie nyɔnua ta o, ko dzɔgbenyuie dzɔgbenyuietɔe ŋutsua va do ŋgɔ heku le nyɔnua gbɔa, womevae bia nyɔnua ta, nyɔnuƒomɔwo, womebia ŋutsua ta o. Mele míaƒe ʋe kɔnu me nenema o. Womebia ŋutsua ta o. Gake nenye be nyɔnua kua eye wòzu be ŋutsua mebie ta o, ŋutsu lee kplɔ nyɔnua va da ɖe eɖokui gbɔ taa, nenye be nyɔnua ku ɖe egbɔa, ele be wòabia ta, ele be wòadɔ aye ko na e, e, nyɔnuƒomeawo, adɔ aye ko na nyɔnudzilawo. Yi nye tabiabia. Megblɔe xoxo le kpɔlixɔa me be tabiabia nye ŋka, ayekododo alo akpedada na nyɔnudzilawo kple nyɔnuƒomeawo. Aha. Ke nyɔnuƒomeawo, nenye be ŋutsua ku, wòzu be woava awo e, agbaŋusrɔ̃e na ŋutsua ɖe, nyɔnu, nyɔ, ŋutsua, ŋutsua ƒomeawo gbɔna kpea dage na, ŋutsua dzilawoe nyɔnu ƒomewo gbɔna kpea dage na, yatae mele ɖoɖo ŋu o. Ele abe ŋutsu ɖee kplɔ nyɔnua va da eɖokui gbɔ. Mele ɖoɖo ŋu o. Yata nenye be wòle ame aɖewo ƒe susu me nenema, alo ame aɖewo bum nenema be, ee, ne ŋutsua kua, ele be nyɔnua Nava bie ŋutsua ta le agba ŋua, mele ɖoɖo, me, me, mele nɔƒe o. Mele nɔƒe o. Womewɔnɛ o. Gake ne nyɔnua kua, wovae bia nyɔnua ta le agba ŋu. Elabe nenye be mebie nyɔnua ta oa, ema fia be mebu ƒomea o, mede akpe ne ƒomea o, mebu dzilaa o, mede akpe ne dzilaa o. Nu ma ƒe tohehe yae nye be woɖem amea le agba ŋu. akpe. Ne míezɔ ɖe ŋgɔa eye míesrɔ̃ɖeɖe gblɔm hena agba ŋua, ɣe leke woɖasrɔ̃e? Le fifimea, nuyi ke va bɔ koe nye fugbeƒãɖeɖe. Fugbeƒãɖeɖe. Ne woɖe fugbeƒã kɔ wobe yewoɖe srɔ̃a ma. Woŋlɔ wo ɖokuiwo be. Evɔ fugbeƒã, nuyi ke le eŋu koe nye be, medi be mana nànya be, numae ke xatsa ɖe dɔme ne viwòa Tɔnye. Na mi ɖuam. Ii. Ye nye fugbeƒa ɖeɖe. Hmm. Nuya viɔ kɔ ɖe ƒodo me kɔ yi mea. Tɔnye. Enye woe. Ye nye fugbeƒa ɖeɖe. Gake nu yi kpɔ mía le le egbe me koe nye be fugbeƒa ɖeɖe va xɔ ɖe tabiabia teƒe yi ke mele nɔƒo. Fugbeƒa ɖeɖe va xɔ ɖe tabiabia teƒe yi ke mele nɔƒo. Nyateƒe wònye be ee, ne eɖe fu gbeƒã meɖe srɔ̃ o. Ate ŋu adzɔ be ee, nyɔnuvi ma yi ke nèdo goea, ɖe woma hihi yewònye be ŋkekae va wɔe nenema, be ee, míadze ahiã le kuteƒe, míadze ahiã le ŋudɔƒe, míadze ahiã le ahanoƒe, míadze ahiã le patiwɔƒe vovovowoa, míadze ahiã le tsɔtsiwoa, Nenemae, ɖe womehiã e, zi gbãtɔ yi ke mi kple nyɔnua mienya do go ko o. Krogoni. Etsɔ gba. Aha. Yi ke me nyɔnua mesrɔ̃ o, wò hã mèsrɔ̃e o. Mianye mia nɔewo ƒe agbe hafi age ɖe mia nɔewo gbɔ o. Le susu ma ta, le teƒe aɖewo, le ame aɖewo gbɔa, ne am, nyɔnua nya dzi vi nenema koa, awɔe bas, edzo. Gake nu yi le ŋkɔ nye be nenye be wòdzo nema hã, ɖevia ke elia, ɖevia ehlɔ̃ le ŋu. Ehlɔ̃ le ŋu. Ŋmate wòle be ŋutsu ya ke do fua wòava yi ɖe fu gbeƒã. Ele vevie. Nenye be mieyi fefefefe ko wòdze ɖe fe me na mi koa, ele be ŋutsua nava yi ɖe fu gbeƒã. Yi kae wɔe be nenye be wodzi via etsɔe ŋutɔ, ŋutsua ate ŋu atɔ asi akɔ agblɔ be, Vinyee nye ema? Ŋutsua ate ŋu atɔ asi akɔ agblɔ be, Vinyee nye ema, ko ke ele nɔƒe tututu. Ɛhɛ̃. Gake ne mewɔ ema o, ẽ, nyɔnua ate ŋu awɔ ɖoɖo be yeako nyɔnua, ɖevia kɔ yi ne kɔ si faa. Ate ŋu awɔ ɖoɖo be yeakɔe kɔ yi ne kɔ ku faa. elabe ekpɔe de dzesi be mee wò ɖeka koe azi akum o, azi aku le wo sɔgbɔ. Ta eyi woea me ɖe ɖokuiwo ɖe go be, e, eye na azi, eye wɔ zia, afia zia wɔ dao koa, ate ŋu akue ɖe ame bubu, nya ɖeke mele ŋu. Togbɔ be ema ye va he dzidehlɔ̃mi va kɔ ɖi, Mɔwo míeyɔna be dzidehlɔ̃miwo ele abe ehlɔ̃ bubu ene do fua wova dzi kɔ ne hlɔ̃ bubu. Ɖevi mɔwo míeyɔna be dzidehlɔ̃miviwo. dzidehlɔ̃miviwo. Wodzi de hlɔ̃ bubu me. Wodzi, wofo fua tso hlɔ̃ bubu me va dzi ɖe hlɔ̃ bubu me. Ɖevi ma zu dzidehlɔ̃mi. Ne ɖevi ma tsitsi ŋuwua, ee, dzesi ehlɔ̃a me wòdo tsɔa eƒe dzesiwo va dzena. Mebu nɛ o. dzesiwo va dzena. Kɔa eŋudamete va vana. Hmm. Ɖevi ke aɖi tɔgbi agbe va ale.
Evɔ he mɛsa ŋlɔm nɛ. Ee. Hmm. Ɖevi aɖi tɔgbi agbe ve lo. O! Fi ko wòtso hafi va dzɔ va ɖia la. Ɖewohĩ tsɛ ko enɔvia be wòma ase o ɖe. Mm. Nyɔvi ma wokple tɔ ye wòve nyanu nyuitɔ me nɔ kpɔm yi wokple wonɔ zɔzɔ me. Aha. Enye nu vɔ̃ɖi. Enye nu vɔ̃ɖi. Eta ɖevi mɔ ƒomevi ne nye nyɔnu ɖe megblɔm gagblɔm gbete ɖe edzi be ee Nenye be wòtso gbɔwò be xexeame ƒo fi de wò be woawɔe atsatsa ge ko nèle ŋutsuwo dzi ɖee. Enye nu nyui na tsatsa ŋutsuwo dzi dzɔna. Ẽ, nane li míeyɔna be ŋɔlimetashi. Nye hã e, e, eta nye wònye le eɖokui si kom. Ŋɔlimetashi. Ame aɖewo yɔnɛ be agbesrɔ̃e. Eli, nenye be mèwɔ eƒe ɖoɖowo dzi o kɔ, woawo kɔa nu tsatsa me ŋutsuwo dzra no yim. Ne ŋɔli me tasi kple asi kɔ no wò kɔa, dza kɔnu yi ke wòle be nàwɔa, ewɔe hafi nàte ŋu awɔ nui atɔ ɖe atuƒe. Eme manumea, ɖeko nànɔ tsame ŋutsuwo dzi, ɖeko nàva zu hakaga anɔ tsame kukuwo dzi. Ii, Eye ne via dzi, eye ne na fufɔ ge ɖe, menye ame ke kɔ ge nɔ, wòava nye dzi de hlɔ̃ mi na dzi. Nyɔnu aɖewo lia wobe ŋutsu nyui makpɔ ɖe ebe do tsatsa la nyɔnu. Ŋutsu nyui makpɔ ɖe ebe do tsatsa la nyɔnu. Eye menye nyɔnu aɖeke ƒe didi wònye be yeano tsatsam o. Gakea, nyɔnu aɖewo ƒe ƒo edɔ vidzidɔ menyo o. Nyɔnu aɖewo ƒe vidzidɔ menyo o. nenye be wobe yewoaɖoe kpɔ kɔ piam woxoe. Eye ɖɔ kpɔ zi ɖeka ko vɔ ezu agbano. Wonɔ ta nye meŋu. Fifia emea ke wo nu ya yonye menye ŋu wonye mieɖo hafi wɔ nane ko miedzi be wo ne wo nane ko nane na wo nanea ye wova dzɔ nema. Ta yi ne dzi via hã eye amea meli o ɖe edze afia ɖe to. Ahan, ye ne li ʋu kɔa, a gbeze menɔ ŋuvo ɖe. Ne gabe a ga ɖoe kpɔ, kɔjɔ ha ɖoe kpɔ, piam, kuevɔ. A ga holo to. Ahan, ye wɔ ni be nyɔnua ɖoa, wo dzi a via ɖeka, ɖeka, ɖeka, ɖeka. Menye wo ƒe djidji o, menye nyɔnua ɖeke ƒe djidji be ɖe ya kake via efi o. Menye nyɔnua ɖeke ƒe djidji be ya kake via efi o. Gakea, Ah, xexeame ƒe ame ta tso do egolo me na ame ye wɔe. Yes. Ta ele be míaɖɔ ŋu ɖo, nyɔnu naɖɔ ŋu ɖo. Enye tanya yi ŋu míeŋu ƒo ge gbaa ye nye atugbegbe. Atugbegbe. Mhm. Nu ke nye atugbegbe? Ye le ko gba atue. Ɖevia suetɔ. Le ko gba atue. ɖe mebua bia biabia o lo elabe ame anyi koklo meda ŋu va ko nya me.
ne mava nɔ afɔ ɖo ƒo fiafia. azaro oh. enye nane ŋua. eye wogbe wo nuyɔ leke. woɖe agbazia de ate
Assembly is over.
ne woɖe agbazia de ate aha atu gbegbe míegblɔe be ne be nèɖe nyɔnua ele be nàda aƒeme ne nyɔnua ne da aƒeme ne nyɔnua kɔa nyɔnua zu tɔwò blibo ezu tɔwò blibo. Ye nenye be wòdzua, ye nàgblɔ be egbea, egbea, egbea tu. Gake ne mele ene me wòzu be ee, hae se ko gbee miele. Mie hae se gbee ma, a, Dzidzɔ tom ɖe mia nɔewo dzidzɔ do ɖe mia nɔewo ŋu. Ewɔe, ewɔa ge be ee, ya atu gbegbe mele ŋu o. ya free ee ya free zone ee. ya free zone ee. Mm-hmm. yes ee free zone ee. mesia ma tɔ to teƒe ma ya tugbegbe mele ŋu gake ate ŋu aɖe ano ŋutsu aɖe gbɔ. Meda aƒeme nɔ o, menye ame ye dziwòlawo nye o, menye ƒomee me nèdo tso o, gake wòhe ŋue ɖum gbe sia gbe. Mm. E, ne eŋu ɖu, nu sia nu ne ɖum ne tsia me koroko change ne aŋuɖuɖua. Goto. e. tae mevae de kɔe o. Mede kɔ ama o kɔa, nyɔnua, ne woɖi ɖo da kɔe, ne de kɔe kɔ, ema fia be ese ka ɖe ali ne sa ɖe ŋu ŋuti. Ee, ne kplɔ alẽ yi gbe mee ne ese ka ɖe ŋu, esa ɖe ŋu ŋuti kɔa, alẽ ma afi ma kɔ wònɔ ema. Ne tsi adzam hã afi ma kɔ wòle. ne ŋdɔ ʋum hafim ko le. Gake ne mese ka me meva de kɔ alẽ aɖe gbe me o, mede kɔ egbɔ aɖe gbe me o koa, kaka tsi aɖe na be hoo ko pum etso du. Edzo nenem wòle ma. Yada ne ekpɔ nyɔnua be yeɖe ge kɔ ele be nàde kɔe. Ele be nàde kɔe, nàse ka ɖe ŋu, nàsee, nàble goŋgoŋgoŋ. Aha, ne nya ble koa, ke ezu tɔwò blibo. Eye nenye be wòzu tɔwò blibo ye wòɖafɔ ɖea, alo ye wogblɔna be eɖafɔ de gbe, wòle gbewò ɖafɔ de gbea, ɛhɛ, fi mae nye adzɔge le ko atugbenya ge ɖe eme. Egbe atu. Ne ame meɖe amewo ɖe ɖogbui atu wònyɔe gbea, atu wònye nea? Ao ɖe! Ta nenye be nèda aƒe me na amea hafi wòdzodzom ɖi, egbe o. Le susu ma tae megblɔe le kpɔlixɔea me be, Ee, nele nenema be nèda aƒe me nɛ, ye wòdzo yina, e, e, dzilawo me fia wòdzo yina. Ŋutsu yeyea wòvɛ akpɔ. Sikae ke keklẽm adzɔ ge, evɔ woŋlɔ be be akɔbliga hã gake klẽ, ye wòʋu du yia. Me yeyea nedɔ gbã wò yo melie wòkɔ vɛ hã dzilawo mexɔnɛ o. Dzilawo mexɔ ge o elabe le míaƒe ʋe kɔ ŋu kɔ zi ɖeka ko wobia nyɔnu ta. Zi ɖeka yi ko wobia nyɔnu ta le míaƒe ʋe kɔ ŋu. Le susu ma ta, ne le nenema, ke ele be e, dzilawo woane to klea alo woane nyanya srɔ̃léla xoxoa mee va bia nyɔnua ta. Bea, srɔ̃woa, mie nane kpɔm ne srɔ̃woa menyonyom o lo. Leke nye miewo nya fia? Le mie nane kpɔm nɛ menyonyom o. Wobe nuka kpɔm miele? Ah, nyitsua ya ko, e, e, e, e, e, eɖe hã do tale ko va do ɖe afi ya be eyi dzɔgbe to me so. Hmm, to nyawolo. Aha. Fifia ke ŋutsua eyi eƒe homework wɔƒe. Eyi wòkpɔ result nyuitɔ kɔa. Ele be Wɔ sa be ŋutsu xoxoa, ŋutsu yeyea. Wɔ kplɔ ŋutsu yeyea yi se gbɔe. Nu yi ta wɔnɛ ɖa srɔ̃ daɖa ɖi ya va egbla ta ŋua. Wɔ va kplɔe na wo. Agbli gbɔ wo. Agble ta ŋu. Aŋe kɔe. Akplɔ due. Ne va ɖe me. Fi ma nu yiwo katã nekɔ yi va yi dzilawo gbɔ kɔa, Ele be ŋutsu yeyea naxe dɔblu, dɔblu, dɔblu, dɔblu. Dɔblu angoli. Nenema kee, nenye be wòdzɔ abe le megblɔe le kpɔlixɔa me, nenye be wòdzɔ be ee, dzilawo kpɔe be wɔea wɔmea va bia nyɔnua ta. Etabiabia ne va wɔ it was by chance. Ele abe wò ɖuɖɔ medo ɖem ɖe anyigba o. Tegli medzodzo ƒom o boto o. Yi ke wònye vevesese na vidzilawo. Ko ye a ame ɖoe hã wɔ lɔxɔwo tsɔ. ne dzagbagba va bie ta. Ne nane dzɔ ne mewò vɛ kpɔ gatɔ ɖe be aɖe kɔ. O zikpui me gake ŋuwo lo. Ema fia be nyɔnua edzi be yeawo ŋka, yeagba atu. Ewoe nye atu yi gbem wòle. Ewoe nye atu yi gbem wòle. Koa, ne dzilawo, gatɔ ma lo ŋuwo vɛ ne dzilawo, dzilawo henya xɔ ekɔ kpam. Mègasa be ŋutsu yeye o loo, sa be dzilawo. Elabe dzilawo zu lɔxo ɖua dzɔʋui, akraga gadze eble lɔxo ɖo tove. Akraga gadze wònye eble lɔxo ɖo tove. Nàsaba wo, nàxo wò ŋu. Togbɔ be eve wo gea, Evɔ ge ne èɖo ŋku nanewo dzi ʋua, ehũ ko ɖo ge le. Wɔna ɖeke meli o. Ehũ ko naɖo. ehũ ko naɖo. Nenema wòle eme. Gake biabia le nye be, nenye be míagblɔ nu be atugbegbe, nu kawoe hea atugbegbe vɛ? Nu kawoe hea atugbegbe vɛ? Le nyɔnu gome, le ŋutsu gome. Lazaro, nu kawo nèkpɔ be woawoe hea tugbegbe vɛ? Kpɔtotɔ, ɖe woto kpɔ hafi wòkpɔ to ba? Aha, wò ŋutu ale be nàto kpɔ ɖe nyɔnua ŋu. Ne èto kpɔ ɖe nyɔnua ŋu ye wòto kpɔ ŋɔŋɔe do go kɔa, aa, atugbenya ge ɖe eme. Ii, Ne nyɔnuɔ da fɔ gbe le atuƒe da fɔ gbee. Ii, Eɖe mɔɖeɖe li le míaƒe ʋekɔ ŋu be ele be ŋutsua nagbea gagbea ake. Gbi zi eve. Zi eve. Ate ŋu agbi zi etɔ̃ hã faa. Ele be wòagbee. Nyɔnua le atuƒe. Bleziblezi ebli. Bleziblezi, enye woyɔna be bleziblezia? Aha. Bleziblezi bli yo le du dzi. Ezu ezi ekpo ŋdɔkutsu be tɔe le du dzi ɖe ŋu. Hmm. Aha. Koa ele be ŋutsua na kpi. Ele be ŋutsua na kpi. Le goma mea, ne ŋutsua yi gbeƒea, womegblɔna be ele be ŋutsua na ano nyɔnua dzi kpɔm va da shi ye wòkpo srɔ̃a ɖo. Ye ese meɖe mo. Elabe nyɔnua ŋutɔe wɔ gbegbe ŋu ye wogbi. Nyɔnua ŋutɔe wɔ gbegbe ŋu ye wogbi. Aha. Nene mo le ma. Ta nenye be nyɔnua le atuƒe ga fiubu kpɔm, mede dzesi be ɖe enuwo katã zɔzɔe ko wònye, vovototo aɖeke mele eme o, ye wògaʋu du yi afi aɖe koa? Egbea atu. Ele be ŋutsua nagbui. Ate ŋu agbui zi adre hã faa. Yes. Ele be ŋutsua nagbui. Nenemae nyɔnua li. ezu fiafitɔ. Ne koŋ da ɖe ɖusi mɔ kɔe da ɖe mia me. Teƒe ɖolim ne ŋu. Eh, teƒe ɖolim ne ŋu. Mia be fiafitɔ. Ne le fiafitɔ. Efi me nyagbe fiafitɔ do tso malo. Fiafitɔ. Fi me nyagbe ma do tso. Eyi woli ko ebe a ele ele zikpui ma te. Woyi zikpuia gbɔ ko ebe a wòme zikpui ma yɔ wo mee lo. Ezikpui mee la ye wɔ nii. Woyi zikpui ma gbɔ ebe a wola ele fia ke tɔgbe nɔ nyi ɖo ɖe. Fi ma ŋgba. Ezɔ fi tɔ fia fi tɔ. Le go ma mea, mehiã be ŋutsua ɖe atso kpata ko agbi o. ele be wòayɔe ɖe ƒomeawo gbɔ be afɔ yi ko ɖe mee wovia le yi, wovia ye va kplɔ, wovia ye va ɖea, afɔ yi ko ɖe me wòle yi. Me nyɔnu, me, me woto woƒe bototo ge o. Agble me le si o gake ne gbɔna, ne, ne, ne zo mɔ gbɔ kɔ, ta, tadi, tadi le e, avɔ ŋu nɛ. Ebli, blitsi ŋu le avɔ ŋu nɛ vɔ blitsi mele yewo si o. eye le go ma mea nenye be wò ŋutsua nèyɔe ɖe ƒomeawo gbɔ meɖeɖem o koa ɛ na kpeguebie ka ɖewo de ni ema edzɔna tso aƒe me lo eyi ŋutsua ɖe godi da ɖi koa wova dɔ bi ne godia Ate asi eme fufufu. Aɖe ŋuviwo godia me. Tugbi gake gaɖo ma ŋutsua ɖo ƒe aŋɔ kukua me ye taya. Ŋɔ ne ŋutsua ŋɔ kum ɖi. Menye ɖo godi dage ɖi na va atsa asi eme o. Menyɔ ŋuwo hã tɔ ŋutsuwo hã tɔ gbɔ ɖo ke. Ee. Elabe ŋutsu ku ŋɔ hã woli. Pio pila asi no. Dzɔdzɔme anawo nenema. Dzɔdzɔme anawo nenema be wonye ŋɔkunɔtɔwo. Aha. Ne nyɔnua le nema, kaka ne ɖe godi daɖi ko, yi tsi le ƒe na va ko, o, eŋuwo tɔtɔ. Ŋgble le nyɔnu ma ŋu. Ele be na yɔe ɖe dzi le wo gbɔ. Ne nye be tɔtrɔ aɖeke ma va gbɔ, a, ne tsi xe yi ke, agba yi ke me, me, me, me nya wɔ tsɔm o kɔ, tsi xe ɖo tsia gbɔ. Ii, elabe àte ŋu axɔ ame aɖe ƒe nu. Ame aɖe ate ŋu ava ku nua da ɖe gbɔwò hafi nàva nya kɔ Why Dodge ŋutɔ va be yeaxo nua, fifi nète mo mo nye nyee. Vɔ lée nàwɔ agblɔ be, Oo, Aƒenɔ, ewòe ko ŋu ya ha, me, le amea ŋkumea, meli o. Yi ko nàno tɔtrɔ tegblẽtegblẽ abe ko to ɖuɖum wole ene. Ii, ta ne mèdzi ŋukpem o kɔ o. Evɔ ele be tsi hena tsi agbaa gbɔ. Nenem wòle. Bubu hãe nye be nyɔnu elia veliawo sɔ gbɔ si wu taɖa. Eyi ŋu ɖa ye ɖoa, ke ya le yewo veliawo gbɔ. Eɖewo li kura yiwo le wo veliawo gbɔ, e, eklɔ sie de avɔ me. Eklɔ sie de avɔ me kaka wo veliawo ɖewo ake ŋua, ebɔbɔ eda ŋu xoxo abe avu ene. Aha. Ne ɖui enema kɔ yo gbɔ va aƒe me kɔ a o adzo ale ke miedzo do ga kpɔ o ya me dɔ dzoa mekpli le mala fi mai ɖe meko mekpli adzoa. Aha. Na be nyɔnu ma me dze na tu ƒe nɔnɔ. Nyɔnu ma me dze na tu ƒe nɔnɔ. Ya ta mi gblɔ ɖe zi geɖe be nyɔnu dze velia atraɖia meteŋtɔ hã ɖe atu ƒo. Nyɔnu dze evelia atraɖia, betɔ hã ɖatu ƒo. Elabe eyi ne evelia dzem atraɖia nenema ko, enya vovovowo hã xɔm tso eveliawo gbɔ, eye ne nya mawo do o, womedɔ wɔm. Nyɔnu aɖewo ƒe taɖodzi koe nye be, ee, tso ekɔba le si, míƒui anyi. Ee. Nya ele be maɖu ɖe eŋu. Agbe kotoku. Agbe kotoku nɛ. Aha. Ne ŋutsua dza ye va kpɔe be ao kotoku ya wodzi be yewoagbee kɔ. Eko kotokua teƒea. Megafu ma nɔ go. Gbeɖegbeɖe. Mm. Ne wonye va gbe. Aha. Ne nyɔnua le nema ele be nayoe ɖe dzi le wo gbɔ. Ele be nayoe ɖe dzi le wo gbɔ. Agbe gbɔ nɛ. Ne mete ŋu tɔtrɔ me ava me o kɔ. Tsihe ne tsi agba gbɔ. Bubu hãe nye be nyɔnu do nyagba. Etsɔ hã ko wova yɔ wo be e, etsɔ e, kɔdzovi e, enya ɖe va ɖo gbɔnye etsɔ ne fɔfɔ me nakplo srɔ̃wo vɛ. Nyitsɔ ne ma, nyitsɔ ne ma, etsɔ ne ma, nyitsɔ ne ma. Evɔ ne mieyi o zɔgba, ewo ŋutɔ wɔ agbae. me eŋkpe ƒu ɖi ge mete gblɔ be yewo nya va tsia ta ne nɔ afi ma o nyɔnu do nyagba nyɔnu do nyagba ye hã eye ne ewɔe ʋu menya ɖe mo kɔ tsi ha tsi agba gbɔ bubu ha ye nye be nyɔnu dɔ me ku nyɔnu dɔ me ku Nyɔnu aɖewo lia edzi be yeadzo ɖo gake medzi be yeaxɔ dzodzo ŋkɔ o ta ele be wòato mɔ ɖe aɖe wò ŋutsua ɖa. Ee. Eye wònye be ɖoɖo le si ɖe ŋuwò xɔ emɔ sia mɔ tu ge. Eya ta nye ame ɖo aɖaŋu ne míatɔ ŋutsuwo be ee Ne kpɔ nyɔnua ƒe nɔnɔme le ke eƒe wɔna yi mɛ kɔa, ne ɖe ŋu da anyi megava ɖui o. Ne ɖe ŋua mi kpli mi nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu miaɖui fufufufu akplo detsi aɖe dzi. Hafi aku. Hafi. Ne ku ko ye haku. Gake ne kpɔe ne ma ne kpɔ nyɔnua gbenɔnɔ nya be o, sia ɖaɖe dzɔdzɔ ge. gake wò aɖe ŋue da ɖi na va ɖua ke woe aɖi ɖu ke kpie wodzodzo yi mega dzidzi o ee wodzodzo yi mega dzidzi o yeta ne kpo nyɔnua ƒe ɖoɖo ne kpo ƒe afɔ ɖe ɖo eƒe ŋuƒo eɖoa hmm, eseselo a enye pea do vlo ɖokuinya la Hɛ kɔdzovi hã dzi ŋu kpɔ kɔdzovi mele ablotsi. Ne ɖe me ɖe kɔdzovi fia kɔ. Ne nye hã ne mele ablotsi lo. Kpo nyɔnue o va ɖe ŋtsɔ kple kɔdzoe lo. Ayi susu ma ge ɖe tame ne nyɔnu ma kɔ. Wo ŋtsu agbɔ o la. Ne tso hie de ve me ne ɖokui wo hã me wo nane ke ni. Ne ye yo ne de hie ahua dudu ma yi ko nya be nane jɔjɔ ne hue anya tso ale kɔ me wo nane ke kpo. Nimo le ma. Meɖo ŋku dzi. Ŋutsu aɖewo wodzre woƒe ʋu, eʋu yi ke woƒle kukum, wodzre ɖe nyɔnu ta. Woƒe aƒewo wodzre ɖe nyɔnu ta. Gake le nuwuwua, nyɔnu ma, nyɔnu ma va gbɔgblɔm be ɖe, eyi meɖo nu ke wɔ ne kpɔ. Nu ke wɔ ne kpɔ. Mekɔ peni vi teti aɖe ŋu kpɔ o. Ŋmee na be nye nye nye esrɔ̃ɖegba la kɔe le eme. Ne ele yike nèga gblɔ ge ɖe ŋutsua ko ɖe na gblɔe nɛ. Ekɔe. Fifty pesuais ekɔ ga kpe ɖe ŋuwò ŋu ta bia ŋuwò ŋu akɔ vɛ hafi ma xɔ. Fifty pesuais. Yes. Ele be wò nu ta bia ŋuwò ŋu. Nenemae tɔŋui tetia me ƒli na ŋu kpɔ o. Tɔŋui tetia me ƒli na ŋu kpɔ makɔ ka avɔ vuvui o. Eya ta tɔŋui hã le nye ŋuwo dome. Ee, ne ŋui gblɔ ge nèna ɖe srɔ̃wɔ kɔ. Ee, eya ta ele be míaɖɔ ŋu ɖo. Ŋutsuwo ɖɔ ŋu ɖo. Nyɔnuwo, ne mele meɖo ŋu ɖo, lɔlɔ gbe ŋku na wò, lɔlɔ xo susu na wò. Ewɔ ge be, ame aɖewo yina bank vae doa ga, ga gbogbo hloyi kɔna kɔna ɖe nyɔnua si me. Ŋkeke etɔ̃ gbe ko away bus. Ezu egbee ma. Egbee ma. Away bus.
60 million. Ne gblẽ kura ɖukɔ gblɔ be, ŋkee wɔ ne ŋkpɔ. Mele gbɔ ŋkee wɔnam kpɔ. Evɔ nyitsɔe ne va xo miliɔn gbogbogbogbo kɔ ɖe ashi ƒome nɛ. Gake ŋkee wɔnam kpɔ yi dodo ge ŋu. Ekpɔe. Nu mawo ne le nenema agbadza anyi. Lɔ mía de ŋugble. Nye nya me gbɔgblɔm be ne ɖe nyɔnua megawɔ ne nyɔnua o lo, me nya ma gblɔm me lo. Gake ele be na study nyɔnu yi ke ne be ye ɖe da ɖe xɔ me, ele be na study. Nyɔnu aɖewo ne ɖeɖegea menye e, lɔlɔ̃ wòɖe nu o. Wò nunɔmesiwo wòɖe nu. Ya ta egbe ƒe ŋkekea mea, ne be aɖe nyɔnu kɔ be ɖe nenye wedding ge, court marriage, na wedding. Elabe enya be ne yewowɔ nu ma, ye yeɖe wòagbe ɖa. Wò nunɔmesiwo zu ye tɔ le se gbɔ. Ƒometɔwo me e, nya ɖeke mele ƒometɔwo si wòagblɔ go. Ne wokplɔ ye, kplɔ ye kɔ yi ʋɔnue hã, ye nuwo xɔ ge tsã. Nu mae va wɔe be wɛ ɖeko nawɔe ɖim. Míaɖe srɔ̃ le sɔlime, míaɖe srɔ̃ le kɔt hafi malɔ̃ ano gbɔwò. Taɖodzinu mae le ame geɖe si ɖe ɖoɖo ma ŋu. Eye wònye be taɖodzi ma ŋu le wo si koa? Wò ŋutɔ hã, wɔ agbe le xaxa me. Woawoe nèle dzidzɔ kpɔm be èkplɔ nyɔnu ye na wòɖi ge, eye wòɖi ge, eye nènya be wòɖee vɔ koa? Ède ku ka ve na ɖokuiwò? Nyemegbegblɔm be wedding menyo o lo. Kpɔ, wedding menye srɔ̃ɖeɖe o lo. Wedding menye srɔ̃ɖeɖe wònye o. Menye srɔ̃ɖekɔnu wònye o. Srɔ̃ɖeɖea ye le aƒea me le dzilawo gbɔ. Yenye srɔ̃ɖeɖe. Wedding a ɖeko ye dzi be sɔliha yi me wo wedding a wɔ ge le sɔliha yi me wosubɔ ne le woa de dzesi be ee srɔtɔe ne nye woa nye ɖasefɔ ne wo srɔɖeɖe yi nye wedding. Ʋɔnudrɔƒe na nye ɖasefɔ ne wo srɔɖeɖe yi nye court marriage. Gake srɔɖeɖea ŋtɔŋtɔ ba bride price a ŋtɔŋtɔ srɔɖeɖe yi ke wo gblɔna kɔ dzilawo gbɔ ƒomea gbɔ wo dona tsona. Eya ta ne be ne wowɔ wedding nɛ fia, nenye be enuwo wom wotso dzilawo mexo ŋu o ko, wedding medzi yi go. Medzi yi ge gbã, medzi yi ge tso. Ne dzilawo mexo ŋu o ko, kɔta mete ŋu asi da ge ɖe srɔ̃ɖeɖea dzi o. Ne mole ma. Eya ta nu mawo yiwo ke mexlẽ fia, wowoe hena atugbegbe kɔ vanɛ. Wowoe gba atugbegbe vɛ nɛ. ɛɛ, nyɔnu aɖewo lia, ɛɛ, woɖɔ dɔku ne ŋutsuwo gake dɔkuɖoɖoa enye amewuwu ƒe akpa aɖe. Ne dɔ wu ŋutsua ŋu keke ko aklolue si ko me meda ŋui a? gake. Womegbea nyɔnu ɖe ta o. Ele be woanɔ anyi, ame eve, ame etɔ̃ nanɔ anyi agblɔe zi eve, zi etɔ̃ hafi ne nane be yeadzɔ wòadzɔ. Nyɔnu aɖewo li, ŋutsua ƒe nunɔamesiwo vevietɔ wose be, ẽ, ŋutsu ya ɖo gbɔ do, evɔ gbea gbe ne va yi tabiaƒea me kplo ƒomewo katã ɖe asiwò lo. Gake yi wònya kpɔ o, ame aɖe va gblɔe nɛ be, Ey! Adzovi, dzi susu na ɖe lo. Mm. Mekpɔ srɔ wo ŋtsɔ. Nyɔnu ya o kplɔ ɖe ŋtsia. Eh, ne ge ɖe xɔ me ko kaɖi me shishi go. Ela be ye ŋtɔ xɔxɔm ɖe xɔ me.
Straight from ECG. Yes, xɔ me kata keklem. Mm. Yɔ ne la fia. Ne ɖe kpo ŋui ke dzɔ ŋtsɔ ɖe. Ao, ahan. Eyi nyɔnu ma se nya ma, meku gɔme o. Ɖewo mahiã etea ƒe vie, ŋutsua etea ƒe vie ma, edadaɖia ƒe vie ma, dadaga ƒe vie ma, tɔɖia ƒe vie ma, tɔga ƒe vie ma. Eye nyɔnua tso kɔ. Ŋutsua ƒe nunɔmesiwo dome ko gblẽm wòle. Ne ko ŋui ko ezi ɖi ko ekaka. Ne tsoe ezi ɖi ekaka. Ne tsoe ezi ɖi ekaka. Agblẽ ŋu wo dome kekekeke. Menye ŋu ɖevi o. Menye ŋu ɖevi o. Ne le nenema, ah, tsihe ame agba menye atsɔ wo kɔ. Tsihe ne tsi gbɔ. Tsihe ne tsi gbɔ. Yes. Nenemae. Ne míege ɖe ŋutsuwo ƒe akpa dzia, ŋutsu aɖe lia, ya ne ŋdɔkutsu ɖɔ ye wòdɔ lɔ. Evɔ nyɔnua nya be menye wɔ tsimani dɔ wɔm o lo. Gake ŋdɔkutsua ye ya lɔ dɔ ge. Eʋu nenye aƒo gashieke kɔ eyi dɔ me. Yo yi dɔ me gbɔgbɔ kɔ TV yi kɔkɔ gbui. Laptop yi kɔkɔ gbui. Ega kotoku ga yi kɔkɔ gbui. Ne le nenema wò nyɔnua menye nenem tɔ o koa, ee agbae me atsɔ gɔ tsihe ɖe tsi gbɔ. Elabe dɔa wɔm mee wòlea, edɔ mele nyanya o. Ya ta ne ɖe ŋutsu aɖe ele be edɔ yi wɔm mee ŋutsua le ele be nanyi. Nanye ŋutsu dɔ yi tutu wɔm wòle ele be wòano nyanya no. Yeah. Ŋutsu aɖewo lia. Woawo zu kɔntrakta. Kɔntrakta blibo wonye. Ne be azaro neku gba ke yi gbɔ. Wòava ƒo za azaro. Wòku. Woaxe fe nɛ. Enedzi, woƒo zae wòku, woaxe fe nɛ. Nenye be wò nyɔnu le nu ma kpɔm ne srɔ̃wòa? Nenye be srɔ̃wòa ame kudɔlae, ame wulae? Ele be nàde dzesi be viɖe yi ke dodo ga tso ŋma me egbɔna ne viwo ke dzim nèle ni. Le susu ma ta ele be nàwɔ nuka? Ele be nàdzi mɔ ɖe ato. Ema ehena tugbegbe vɛ. Ŋutsua nye adzogliadzoblasu. Ne ŋutsua nye adzogliadzoblasu ye wò nyɔnua me me le nenem o kɔ, ao eze ma menyo ge mieŋu ɖe age me o. Ebo hã nàdzi aɖaŋua ɖo. Ebli mele mia si o. Gbeli mele mia si o. Gake srɔ̃wɔea mexɔa gbeli le ŋdɔkutsu kɔ gbɔ nɛ o. Ya zã kɔ

Gaƒoƒo ma mee ke na asili me tame nɛ, asili me akɔta nɛ ɖe. Gaƒoƒo ma mee ne nyaa bia ge. Be a, ah, dadi gbeli mele mía si o ɖe. Gake gake yi sia yi ne gbɔkɔa, gbeli kotoku ava ɖo. Ebli kotoku va ɖo. Evɔ ezã zã zã ezã ɖe tɔka mee ne vɛ nɔ TV wo ƒlem le. Hein? Stɔ ka mee nèvae nɔ adzɔnuwo ƒlem le le zã tsitsina? Gaƒomea mea, etsi asi lim akɔta nɛ. Asi lim akɔta nɛ, asi lim etame nɛ. Eye ye ma yi kɔ ɣeyiɣia de gafiekpe vɔ. Gafiekpe. Mhm. Fi ma yi nèse ge le. Eɖokui ŋlɔ ge be. Eɖokui ŋlɔ ge be. ɖo yi ɖokɔ gblɔm no manya o ɖe hmm. numawoa ɖe meƒli da ɖe ame aɖe gbɔ lo meƒle wo da ɖe ame aɖe gbɔ ne woŋui ko mevɛ nɔ kɔ ɖeka ɖeka eza nyemedzi be amewo nenya be ɖe meƒle nu mawo le asi nyo ta ye mevɛ nɔ kɔ ɖeka ɖeka ke wò nyɔnu ma le be nanya be yes yesrɔ adzogbe dem ee Ƒome aɖe mee nèvae ɖe ŋutsua le. Àte ŋu ayi ɖe ƒomemetsitsiwo gbɔ. Vɔ ne ewɔe hã, ède ku ka ve na ɖokuiwò? Ède ku ka ve na ɖokuiwò? Èyi ɖe ƒomemetsitsiwo gbɔ, ye ŋutɔ ƒomeawo gbɔ be nui koe yekpɔkpɔm ne ye srɔ̃a yemeŋu egɔme sem o. Ne ŋdɔkutsua, ye srɔ̃a anɔ aba dzi anɔ lɔ̃ dɔm. ne ŋu keŋdi kɔ ya alɔ akɔ nɔ dɔ wu gake gake ɔƒo gashi ke kɔ eyi dɔme vɔ ye menya be menye wɔtsi mani o nyo ɖe ye magblɔ ne miabie kpɔ vɔ ne yi dɔme ne ma he gbɔkɔ ŋunyo na miwo gbɔ va ƒe egakotokuwo gbɔ va ƒe eɖe leke mi bie gbe ne ma Elabe nyemedi be manɔ vi dzim o, wɔ no wokɔ no ehlɔ̃ fe xe mi o. Aha! Ne le nenema koa, ke ese gɔme. Ese gɔme. Nenema kee ŋutsu hã, that's psychological dissatisfaction. Ŋutsu hã eye wòɖe nyɔnua be, Ah! Eŋue nye ye hã yeaɖe ɖe xɔ̃ ŋua? Ŋuya. Ɖewo be ye eye ɖe ŋuya da ɖe xɔŋua. Yagbe. Aba. Tsia. Kpɔ. Kpɔ. Mm. Evɔ. Eyi susu ma va ne kɔ. Ala kɔ nu ŋɔm ɖe nyɔnua ŋuya. Ne nyɔnua be a, ya be be. Ŋu nyui ɖe sia ɖe yi ke nyɔnua na wɔ. Medze ŋu. Kpɔtsɔtsɔ le ŋu. Ne akplɔ ɖa ha ebe akpla toku. ne ɖe ebe akpla bɔbɔ akpa ne gase ha ebe akpla sa akpa wònye ŋkee susu ma ke ve tame nea yang dɔ wɔm wòle susu ma ve tame nea yang dɔ wɔm wòle yata wo ŋu sia ŋu wò nyɔnu adze agbagba ɖe sia ɖe be yeadze ŋu gake meŋu dze ge o yi wòle nenema koa nu ma gbɔna tsi ɖe ge viwo hã de ge Viwo ne dzi ni kura gblɔna tsi ɖe ga de wo. Ah, ke vɔ. Nenema wòle ma. Ke agbae me atsɔ go kɔ tsi he tsi gbɔ. Ŋutsu aɖewo lia. Ye ne ɖewo kplɔ yi kɔdzi vɛ tso eh, nui kalo da bɔ me no kura ha enyo. Pio pi le asi no. Ne ƒo ƒe asi ta ha me gege o. eyi ne kpɔ hɔn bia hã be ma ɖe toi nyi tsɔ etsɔ ko ko gama vɛ nam lo be ma kɔ ne kɔ dzo vi lo nyi me kpɔ ko yi ni gɔ hã ɖe ko ne nye yi ne kpɔ ko ga va gbɔgblɔ be nu yi ala ala ke me le ne mo wo fashi me se ale gbegbe ale be nyɔnua yi ko nya fa Ye koe kpɔ aƒea dzi. Vɔ ŋutsua dɔ wɔm gake ne le nenema, ɖevia suetɔ anye nu yi ke mía ŋutsuwo míewɔna. Ne míegbe aƒea dzi kpɔkpɔ ke míeɖo gbaɖɔ gbaxɛ ɖe gbɔdoa me mm. ye míekɔ mi mi nu míekɔ me yi mi. Ame mɔxɔwo bu be o oh, eŋue agbagbladza aɖe ku ɖe amia me. Ono te va ko nɔ zu ŋublibo ko ne ŋue wonye ko ɔhɔn kpui. Nenemae, ne ele nenema kɔ, agba me atsɔ tsi he tsia gbɔ. Yes. Yes. Ŋutsu aɖewo lia. Nenye be ewo nyo e e e e e wo kple ame aɖewo me ŋuƒom o. Ye woe ne eko ŋu ne ame ma kɔ evɔ. Ne ɖo ne mieɖo aƒame ko le dzi no. Mɔ ke kpɔ fie ko ŋu ne ame ma. Mea wɔ ŋ ŋutɔ nanya be nye kpli mia ŋuƒom ɔ, ɔ ya ne ŋkom nɛ. Egɔme ɖe? Ne ŋuƒom kpli, egɔme ɖe? Kaka na be aɖo ŋu a? So, o to me xɔe gɔ hã o. Aha. Ŋutsuwo li, ŋutsu aɖewo lia, ɖewo dzɔ kple tagbɔ sese, ta ŋu sue tɔ kekeake yi ke wo srɔ wɔ kɔ. Wo ŋlɔ gbemagbe yi ke zi gbãtɔ mea ke wo do go ƒe lɔlɔ gbe yi wo ke wo doa, Woŋlɔ nɛ be ŋma ke, ke woɖe kpo ɖe nyɔnua dzi ƒoƒom. Evɔ woŋlɔ be be nyɔnua ate ŋu aƒo nyɔnu ma anyi wònya dze kokpo ewu ŋu. Yi ne gbɔna la kpa da ge gleglegle be ewɔle ewɔle ewɔle ewɔle ewɔle ye wòku. Ta nenye be nyɔnua zu gbɔfiafi ne ŋutsua Nyɔnua zu gbɔfiafi na ŋutsua, wòtotom ŋdi ŋdɔ fia nyi. Me naneke wɔ ge ko ƒoƒo mele mo. Ewɔnɛ be nyɔnua ɖewo ƒe mo va tɔ kɔ elabe ƒoƒoa va wɔe be teƒewo va ho keŋ egbe tsi miemie. Ne ŋutsua nu ma wɔm koa, ee, dzilawo lie. Ti ɖe se gbɔ. Nàdi wò mɔ nàto. Nàdi wò mɔ nàto. Yes, nenemae. Gake nenye be wò ŋutsu nebe yeagbe nyɔnu eye mebe me nyɔnua gbem ɖe dzɔdzɔenyenye dzi oa, ede ka ve na eɖokui o. Elabe nyɔnua kplɔ wò gayi se gbɔe. Eye nyɔnue kplɔ yi se gbɔe, meve kpo nya tsi gbagbe aɖeke nakɔ o wò dɔe yike wo gblɔ be ye ese datsi ɖe dzi be nagbe nyɔnu o. Abe le yike nyɔnue ɖe o wo va sa be nyɔnue ɖe va sa be srɔ̃ be ye mega ɖe o. Nyɔ ŋtsua be nyɔnua eha deŋ kple ŋtsua ɖe ye nyɔnue ɖɔ va. Ŋutsua vɛ de dzo ava me, eblia katã fia. Ava fɔ wɔme wuieve, efia gudugudugudugudu. Ne le nema, ŋutsu tagbɔze ma ele be ese nakle wo dome. Ese nakle wo dome. Yi nye gbegbe nyɔnu ƒe tugbegbe. Eo ŋutu, nyɔnu aɖeke meganɔ anyi wòagblɔ na wo be ɖe yewokple ye srɔ̃ yewokpa fia eƒe enee, yegadze si ye srɔ̃ fia eƒe atɔ̃e, eƒe adee. Eya ta yewomegali srɔ̃ kple srɔ̃ ko nake dze be ee yekpɔ vɔ eku. Eku. Eya ta nuyi ke nàwɔ koe nye be, ẽ, nenye be wòle nenema, do gɔme ku nyɔnu ma gɔme. Ne ku gɔme ɖi na be neyi fia ƒe, neyi se gbɔ, ese nakle wo kple ŋutsua dome hafi ne yeɖe ge yeaɖi. Ele be se nakle wo dome. Ke ezu nyɔnu gbatu le ese gbɔ. Ezu nyɔnu gbatu le se gbɔ. Ya ko hafi wò ŋutsua, ne èƒu ta ŋua, nàkpɔ gbɔdzɔe. Gake ne mele nenem o, èse meƒo nu le wo ŋu o, èse mekle wo dome o, wògblɔ na wo be, O yaya, e, e, eɖe woadzo va le dadawo gbɔ, eye yele dadawo gbɔ fia, menye ŋkee yewoɖuna o, menye ŋkee yewotana o, ne ɖeviwo dze dɔ hã, me, me, me, metsɔ ɖeke le eme o, eya ta yemegaɖe ge o. Ko ne ekpɔ be nane la, eku. Ède ku ka kɔ ne ɖokuiwò? Aha. Yata ee, ne ebe yeadzi besa, yeanye madzigbeɖi yeadzi besa, yeadzi, yeanye madzigbeɖi yeadzi do. Adzi do ƒi. Adzi do ƒia. Ke dze agbana wò dɔdasi be Magava sesẽ nu o le tsɔe ke gbɔna me. Akpe.
Akpe. Míaƒe nyaselawo meda akpe na ame sia ame yi ke ne eto ɖom mí le radio ke ame yiwo míakpɔm le TikTok hã me be aiko na mi. Ke ma hafi ma aʋu kaƒo gbɔa, medzi be ma azã manukpɔkpɔ ya be ame yiwo katã míakpɔm le TikToka. Edzedzem nam be edzre vi aɖe emo dom ɖa yi me míaƒe sista ɖe Queen Diva. E na comment aɖe be she sa vie la be for video call ko ewɔe be e ame bubu aɖewo va ŋu ɖom nɛ in a way meɖe kuku be mia ɖe avu tsu le avu nɔ dzia me kuku ɖem be let's cease fire and listen to the education going on mia ɖa si enya hehe ya nu kple susu be mia ɖo to nu yi fiam tɔgbi le nu me kuku ɖe na mia kata ame yiwo kata mia kpɔm le tiktok he dzra wɔ ma Meɖe kuku be miɖe asi le enya ma nu be nuyi fiam tɔgbi la, miaƒe susu naku ɖe enu. Enye yɔge azɔ le 0550013423 dzi. Ne yɔa, nàdo ago maxɔ ɖe aƒeme nànam wò ŋkɔ kple afii nèyɔyɔm tsoe koa na abia biabia. Hafi ma aɖe mɔ be ame gbãtɔ nadzo ɖe ka dzi ne mia tɔgbi madze mabia ale. Ɖe gbɔdɔdɔ ate ŋu ahe atsugbegbe vɛa? Ne magbe biabia ma mea, yae nye yi be mitsɔe ko be nye nyɔnua, gbɔdɔdɔ nye nuyi ne dzɔna dzi nam gakea enye kple ŋutsua mímete ŋu etsia ka enɔ relationship me alo míenɔ ahiã me didi o hafi ɖe mía nɔewo o ko ewɔe be ale ye ŋu anyo na ŋunye menyo na ŋutsua ŋu nenema o gake ebia tanye eɖem de asigea si ne menye etɔ xoxo Le goea me ɖe, ɖe màte ŋu alé ŋku ɖe xemeŋua be, A, nu ya dim melea, aa, fukɔsime nu ya wɔm ɖa le yi me dzi dzi o. Magbea? Ɛ̃, nu yi dzɔnae nye be nele nenema be atukpa siwo womewɔ woƒe dɔdeasi abe srɔ̃ɖelawo ene o hafi ge ɖe srɔ̃ɖeɖe me o. Elabe hafi nàɖe srɔ̃, mi kple nyɔnua miedo go, ye miesro mia nɔeawo. ele be miasrɔ̃ mia nɔewo. Anye miaƒe dzidziwo hafi miage ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Elabe srɔ̃ɖeɖe menye tsaliote nye wònye ne èdui ya, ne fu ɖem nɔ nàɖe afɔ le mo hafi miage ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Nenye be nèvae do ewò nyɔnua nènye gbɔnyɔnu eye nèvae do go alẽŋutsua, kokoko srɔ̃ɖe, ewɔ, ewɔ ge be nyɔnua gbɔna kpɔ to ge. Elabe dzidzie ake wòle be wòakpɔ, akɔfafae wòle be wòakpɔ, mekpɔm tso ŋutsua gbɔ o. Ye wɔe be, wɔnɛ be, maɖewo yiwo ke wowɔ wedding, wowɔ nu yi mewo katã, gake hafi nàva nya, nyɔnua kpɔ tom. Nyɔnua kpɔ tom. Elabe womede dzesi wo nɔeawo o hafi ɖe o. Le gomea me, ne ŋutsua va nya kɔa, Elabe ne kpɔ tome ene ma, ŋutsua agbe le esi me. Yewɔnɛ be nyɔnu aɖewo le ema mea, wodzea mɔ be e, yewomedi be yewoaɖu ŋukpe o ta yewoa eliminate ŋutsua, yewoaɖe ŋutsua ƒe agbe ɖa ne ŋgɔ navo ne yewo. Ko le goma me yewozɔa ho. Yewoate ŋu awɔ nu sia nu. Ke vɔ, woyi wɔƒe. Eyata kokokoa nu ma ehea tugbegbe vani elabe woƒe patinswo mesɔ o. Nenema kee ne ŋutsua nye gbɔŋutsu ye wòvae do go alé nyɔnu eyi wòle nyɔnua le edzi ʋuu ye wòxo ɖeka piaŋ ale kɔ elé godoe do goŋgoŋ. Ŋutsua wɔ ɖesiaɖe do kpui. Ke nuyike ava nye resɔta koe nye ƒoƒu. Ŋutsua ɖo awo mele ŋu o. Aƒo nyɔnua be ɖe gbɔdɔdɔ ata. Eye megawɔe o.
Yata e nyɔnu yi ke wo kple srɔ̃wo li ye ɣeshiaɣi ga ashieke kple ga wo domi ko wo da wo wɔa dzre kɔa ekɔ wo nɔ me kɔ gbɔdɔdɔe. Menye bubu aɖeke o gbɔdɔdɔe. Ga ashieke ga wo ƒe dzre wɔwɔ le atu kple ashi domea kɔ gbɔdɔdɔe xenɛ vɛ. Ye xenɛ vɛ. Nànya be ame akpa ɖeka ƒe dzidzi le vovo ne akpa vevelia tɔ. Kpa ɖeka nye gbɔ̃, kpa ɖeka nye alẽ. Ne le nenema ko srɔ̃ɖeɖe mea meke li o. Mm. Gake ne akpawo kple eve wonye gbɔ̃, oh yeah. package ko le free. Ya wo le package free. Farara. Ya esɔ gba ko no fukpa. Meka.
Yewo ku ge ko. Nenema ke ne wɔme eve wonye alẽ. wɔme eveawo ta lé kpɔ lia yɛ ŋutsua ha yònya wò ɖeka va kɔ eda dzaba anɔ gbɔ fu fu mm. fu fu fu abe tɔme wòtsi woɖe do goe ne mm. nyɔnua ha yònya wò ɖeka va ne kɔ evɔ ɖeɖi te yi ha ŋu mm. memawɔ woƒe srɔ̃ɖeɖe keli ge woƒe srɔ̃ɖeɖe ke li ge. Nenema ke ne woame eve wonye gbɔ̃ hã, woƒe srɔ̃ɖeɖe ke li ge. Gake ne ɖeka nye gbɔ̃, ɖeka nye alẽa koa, a masɔmasɔ li. Mm. Srɔ̃ɖeɖe ma meke li ge o. Akpe. Akpe tɔgbi, togbɔ be eh, hafi nàƒo nuku ɖe atsugbegbe nua, edze gɔme kple nukinye srɔ̃ɖeɖe, yi ke fia be hafi woabe atsu gbegbe do mo ɖa afia be ameawo ɖe srɔ̃. Woɖe srɔ̃. Nao mitsɔe ko be Azaro nye kpli mí le ahiãme, ale be wòdo mo ɖa míaƒe aƒe me be dzinyelawo nadze si ye. Eyimee hã eƒe ame ɖeka eve aɖewo kplɔ wokplɔ ya ekɔ vɛ. Wodze si ko le ema mea, mitsɔe ko be wova wɔ knocking alo ʋɔƒoƒo. Le ema vɔ megbea, woxɔ list. Now le Lisa xɔxɔ vɔ megbea, menye esrɔ̃e mie ɖe o, ɖe ku ɖe nui ne fia nu, mm. elabe knocking ko va wɔ. Mm. Le goya me ne mekpɔ Lazaro ƒe agbe aɖo meva dzidzem na mu, alo Lazaro ya va kpɔe be nye nyɔnua nye agbe aɖo meva dzidzem ne yewo ɖe, eme be mi klã, ɖe mi agblɔ be atugbegbe ma. Ee, atugbegbe. Gaƒoƒo ma me ɖe, miewɔ nɔk, eyo nye miezɔ ta, miewɔ nɔkia be you understudy. yewo nɔewo, yewo srɔ̃ yewo nɔewo. Le sɔsrɔ̃ mea, agba meva dze agbaa dzi o. Mm. Gake yewo nya be ena dziwòlawo nya be ee ne bua woadziwo le gbɔa, ee ne dzo gbɔa ele be dziwòlawo nanya be egbatu. Mm. Edzo le ŋutsua gbɔ. Ku ɖe nui kple nui kple nui ŋu. Nu wòle ma. Kpe eme kɔ.
Na míaƒe nyaselawo kaƒo gbɔ ele ʋuʋu azɔ. Yɔm le 0550013423. Uh, ma ahle message sa ɖo. Navin Becho. Ebe please ask tɔgbe for me. Can I divorce my wife if I suspect her and catch her making love call not once or twice Eya ɖe me stretch nye susu fi hafi ye xlẽ yevugbe ya o de. Mhm. Ta meɖe kuku ne mi be yewoa ŋlɔ nua ɖe mi eŋlɔe ɖe ɖoɖo aɖe nu yike ne mi xlẽa mi ate nu ase egɔme. Tɔgbi kpuie koa cheating ye ya ebe nenye be ye le ye srɔ̃ wo lɔlɔ call wɔm kple ame aɖe me zi ɖeka o menye zi eve o ɖe ya te nu agbiea?
Ŋuɖoɖo le nye be ao. Wo lɔlɔ call wɔm. Nuke ne kpɔ? Nuke ɖi fia wo be wo egbɔ dɔdɔm? Call. Call kɔm wole. Call kɔm wole. Ke tɔwòe nye be ele be nàɖie. Call ma wɔm wòle nàɖie. Ame aɖewoa, nu ye wowɔna koe nye be, ke nyɔnua megade fu naɖi o. Nenye ede fu naɖia, piŋ ale ko wopikɛ ko woyɔ ma na be ele nua dzi xoxo, mm. wo ma yɔ ge. Eŋu ƒom kple srɔ̃nye tsɔ. Nu kae le mi kpli dome? Tɔgbi, but is that right? It's right.
It's right. Tɔgbi eɖem.
Yes. Menye nye mobile phone neɖe o. Me. Mewɔ call kple ame aɖe me drop nye phone then you pick it and call the person. Nuya ke gblɔm nèle mesea. Nui gblɔm nèle mesea. Ye wɔ ge be ma e, e, nazã ma nave susu nam be emɔ ɖe dzem. Tɔgbi ma nye nu dze aƒa be na biam biabia ma abe srɔwò ene le xɔme. Wɔ eŋu Mawu ɖo ga. nava ya ma yɔƒa. Wɔ eŋu ɖo ga. O me ŋu ɖo ge ɖe.
Ela kpai, me ŋu ɖo ga kpɔ kpɔ kpɔ o. Me nyateƒea to ge o. No fo ta me ha, me nyateƒea to ge o. Ela kpa ku da ge le gɔdɔ gɔdɔ gɔdɔ.
Gɔdɔ gɔdɔ ha. Ŋ. ta be nàtsi ŋmaŋu ne ŋutsua se wò ŋutsua ƒe ŋutsu ƒe gbe kɔ megayɔ eŋu o. Etso ka? Etso ka? Ne enye nema nèɖe srɔ̃ kɔ megawɔ lɔlɔ̃ kɔla aɖeke o. No tɔgbi gake ga ɖewo me ɖe. Ee. Eh, wo velia ŋutsu koe nya ma alo velia nyɔnu koe nya ma. Ne wo ve me ŋu ge gɔ ha me ŋu ge afi me nya gblɔ go. Ne wo velia mi kple wo velia mi dze ɖom ɖi. nyati aɖewo dodo ga nye tɔ anya gebe ovelia mi kple me dero ne mi kple ne wo mi kple o lɔlɔ o lɔlɔ tɔ ma ɖe ke mi kple mi be yo ge ɖe lɔlɔ me mi dze ɖom ha nyati yo ke dodo ga wo li yi kɔ nyati mo ƒe dodo koe ne kpɔkpɔ ge ko mm Nyɔnue edze afɔ ɖe gɔme.
Tɔgbi, mekoko ƒo ge no le ɣeyiɣi ya me be mobile phone per se ya mm. na nye topic aɖe ke na coffee Friday. Okay. Because uh, eh, enuame mekɔna nam o. This is a mobile phone. Yes, mobile.
Not a telephone yi ke ame sia ame nakɔ alo it's a mobile phone for me a private phone eye ewɔ ŋutsu hã le asiwò le yes. asinye so why should I make call that you pick up my phone call nenye the person be, nenye be lɔlɔ deblibo nenye be lɔlɔ deblibo le mi kple srɔ̃wò domea Srɔ̃wò ƒe kɔ la, àte ŋu axɔe. Etsɔ nye ame lɔlɔ̃ la. Yi, yi hã àte ŋu axɔ tɔwò. Nenye be lɔlɔ̃ de blibo yi ke nàzã susu ma, gbɔgbɔ vɔ̃ susu ma mele ta me na wò oa? Melɔlɔ̃ ko be gbɔgbɔ vɔ̃ susu. Ne gbɔgbɔ vɔ̃ susu ma mele ta me na wò oa, nexɔe anye aɖeke mele eŋu o. Ne xɔe anya ɖeke mele ŋu o. Gake ne gbɔgbɔ vɔ̃ susua le tame nɔ woa, ye ne xɔe ye nègbɔna adzre do ge nɛ. Mɔ ke wòkpɔ fia xo yeƒe kɔ. Ye nègbɔna adzre do ge nɛ. Ema fia be, ẽ, èle afi aɖe ga afi aɖe kpɔm be keklẽ aɖe le afi aɖe. Elabe nyagbe yo. Maɖewo li kura, wosete Rekɔd da da ɖi. Ne nya gblɔm ko erekɔd nu. Ee, kaka ne wòva ʋi ko vɔ enya ko enyawo katã wodo go. Ne ebia wò negbe, yi ko ʋu ge no. Edɔ ma ƒe sia ɖi. Ee, sia ɖi dɔ mo li. Yi ko ʋu ge no. Yi ko nègbɔ nàkpla ge ya. Ya ta nenye be nèɖe srɔ̃, ye lɔlɔ̃ le mi kpla ma dome wò ŋutɔ nèbe ye lɔ̃ ma. Mm. De to ameha be yele o, de to kɔ. Nuka tae nàganɔ susu bubu, aganɔ edzemanyeta ŋu ɖom kple ŋutsu bubu? Ne lɔlɔ̃ lia, lɔlɔ̃ de toa, ŋutsua meganyɔ nu bubu aɖeke kpɔ ge wòadrɔe o. Èse nye nya mee? Ŋutsua meganyɔ nu bubu aɖeke kpɔ ge wòadrɔe o. Nenema ke wò nyɔnua hã meganyɔ ŋutsu bubu aɖeke kpɔ ge wòadrɔe o. Elabe lɔlɔ̃ de to le mia me. Le gomea mea, naneke megblẽ mi o. Mieŋu ɖum agba me. Agba ɖe sia ɖe mie nu ɖum eme. Ne mie le aba dzia mie nu ɖum. Ne mie ga le kplɔ ŋu hã mie nu ɖum. Everywhere you dey chop. Everywhere you dey chop. Okay. Eh, ke nkata. Nke eh. ga susɔ vuvu. Na nyu ala ke moba moba fona de kape ko ma nɔ nyi si mo na no ma. Ain.
Ah, no. La how.

Gbotsi gbɔ mi ɔne le na. Agbotsi gbɔ tsi le ƒe yi mi wɔ kɔl mo le. Ɖo ma hi ame nya be ɖe yesrɔ va tɔ ɖe gbotsi kɔ gbo. Ne lɔlɔ ne nya gblɔ ne nya gblɔ ma ɖe fu me dzi gbetem ɖe dzi gbetem ɖe srɔ wo nya wo katã se. Ye wɔ gebe kaka le defu la ri ko srɔ ko kɔ fu ne. Gake ne ye lɔlɔ̃ de blibo, ne va, ne, ne, ne be nèyi ŋgo do wòva le afi ma kura hã, mena aɖeke sege o. Ee, kura mehiã, me, tsi, e, funa hakɔ gayi tsi le ƒui o. Funa le xɔ me. Ke ne gbɔ miss call ye nàva kpɔ. E, e, ese nya me? Miss call ye nàva kpɔ. Ayɔ ma. Nenye be lɔlɔ̃ li, gake ne edra, edra ƒo ke ɖe mewò. ne edra ƒo ke ɖe mewò, ye ne kɔ le funa kɔ gakɔ ya gaze dzi. Hmm. Edra ƒo ƒo ke ɖe mewò, ye ne funa kɔ gayi tsi le ƒe. Ave no kɔ mo ƒomevi wɔm le tsi le ƒe. Ave no kɔ mo ƒomevi wɔm le gaze xɔ me. Hmm. Nenema. Akpe eme kɔ.
Eh, mobile phone na ɖe edze be ɖaɖi nanɔ asi tsam eme anɔ ŋku lé ɖe nuwo ŋu na míatɔ eh, fifi le afia míagbɔ va enya gbɔ tɔpik ya tɔgbi da ɖi nye atsu gbegbe efia nu geɖe ne nane memekɔ na o ata yɔ abia meɖe kuku mobile phone ƒe sai ɖa biabia ko nye mebia tɔgbi o geɖe me eya ta mi megava limite ɖe mobile phone ƒe sai ne biabia o Mobile phone topic on its own yike ma ɖe kuku ne tɔgbi ne mawu ve mia nua fiɖa gbea wa kɔ topic ya vɛ mobile phone gbadza mia ge ɖe me yes phone na ɖe ɖo dzi be mia mia nɔ zaza ma yes topic ma eli fiɖa gbe mia treat ye me ɖe kuku mega bia fefo lae o o ke ɖe nye ŋtɔe ƒli ni temperature woe zɔ me zɔ ɖe ŋuo suetɔ me tɔ me do gbe no tɔxɛ ŋdzi eme nyi ba ne tɔgbi le gbɔwɔ fima. Nyemeŋlɔ nye tɔgbui eh, aʋadada ala gbo nyemeŋlɔe bo. Mm. Eh, mayi ɖe nya gbɔ kpata mabie tɔgbui. Egblɔe be nenye be eh, wova wò nɔki ye agbewo mova sɔsɔ mɔ eh, ne miekpa kɔ atugbegbe ma. Ke le goea me ɖe nenye be E agbewo me sɔsɔ mɔ eme gbãtɔ agbe me sɔ evelia me sɔ etɔ̃lia me sɔ kɔ ɖi mɔ va yi ŋkɔ ɖe yɔ ƒe nu be atu gbe ŋku ne le yi mi ewo ŋtsɔ ɔgbe me nyui la me kpo sɔ na ɖo lo aɖo ewo nyɔ ŋu ɔgbe me nyui wo ite me kpo sɔ na ɖo ne me tina tɔ ɖe ŋutsu ɖeka gbɔ ɔnu gblɔ be ne ne ma tɔ ko ne nyia akpe bia bia ma se akpa ma me yi be ne nye be ahia wo va o nɔ kinko Agbewo me va sɔ me ɖe kpe me fia ale kple gbɔwo va do go ye wokpa etsɔ hã ale kple gbɔ ke gava do go ale kple gbɔ ke ma ko ɖi me ŋkɔ ɖi ma xɔƒe ne na o hã. Mi da kpe. Akpe.
Enua koe nye be ne yi suku wɔ gbalẽ fiam wɔ ma gbalẽa nyam o kɔ ɖo tsia klasa. magba le anya mo kɔ ekla sike ne edzɔ ge be wo ɖe ga ga kɔ yi megbe eye wo menya gba le anya mo ko wo ɖe ga yi megbe ele class 4 ga ko kɔ ga va da class 2 ɖe viwo dome nenye be ne ve fo kɔkɔkɔ me ɖe srɔ̃ me ɖe srɔ̃ Gake kuxi le ŋu koe be, le kɔkɔkɔ ma ƒoƒo yi ke nègbɔgblɔm le wò nyagbe me be, Ẽ, medi be mana mianya be ne mia vi abu le aƒe me ele gbɔnyea, ate ŋu adzɔ be evi nado tso eme. Nu mae wɔe be ne vi do tso emea, ne ŋutsua meliɔ, wò nyɔnua ahoa age, ne nyɔnua meliɔ, wò ŋutsua ahoa age. Nenem wòle ema. Yata, ẽ, ŋutsu nyui ma kpɔ ɖe be edo tsatsa la nyɔnu. Nu mae na be wò nyɔnua ele be nàwɔ wò homework nyuie, anye ameyi ƒomevi mi kpli mie godo. Ewò ŋutɔ hã nàwɔ homework nyuie, anye ameyi ƒomevi, nyɔnuyi ƒomevi mi kpli mie godo. Tɔ tsa ɖu tsa ye hena ame dana ɖe tukaɖamewo me. Tɔ tsa ɖu tsa. Ne kpui ko nyɔnu la tamee nyea, e yo me fiem a gbegbea. Nke nyem e be be le ko keklem a le he ne fom ne fu e va zɔ va ko ŋu fo me yi me. Ya ro ko ano fo fu keke de dire. Ro ko ano fo fu de dire ate ŋu. Wo dɔ da si o nye be na wo wo homework ame yi fo me vi e la be srɔ de de enye na ne ke mi o ge forever ne mi ya ge de me ko ke kue kle mi a do me. Eku ye klẽ mia dome. Le susu ma ta, ele be nàwɔ wò homework nyuie anya ame yi ƒomevi ɖem nèle. Agbe yi ƒomevi le amea si. Nenye be, abe leye megblɔe do ŋgɔ ene, ne nyɔnua nye gbɔ nyɔnu ye wɔ le ŋutsu nèkpɔe ƒo tsatsaŋ hekɔ dzoe, oo, etu aya lɔ, ee, ede nu lɔ ge ɖe ta nɛ, egbɔ wo na nu megbe woanɔ nu. Nenema wòle ma. Elabe mete ŋu tɔtɔ ge ɖe gbɔwò o. Eŋkɔe meble ge ɖo, ela, nui vɔvɔ̃ dzi do ge nye be eblewo miewɔ wedding. Eblewo miewɔ court marriage le srɔ̃ƒea, e, le ƒomea gbɔ hã eɖe o. Eyata enya be ne yedzo da ɖe ta, wo ŋkɔ ɖe yɔ ge nɛ, wo nya aɖe gblɔ ge ne ye, ekplɔ ga yi afi aɖee. Le susu ma ta, egbɔwo nɔ ge anɔ tewò tom, elabe wò ŋutɔ mewɔ wò dɔ da si o. Anya ame ƒomevi ɖem nèle o. Yeta ele ne sɔhɛwo be e, woadze agbagba wɔ woƒe dɔdeasi. Anya ame ƒomevi ɖem wole. Anya gbetutu le amea ɖem nèle. Ate ŋu ayi ɖeƒe ava ɖe fiafi. Ate ŋu ayi ɖeƒe ava ɖe dzroametɔ.

Meɖe kuku, ŋkɔ nyui nye nye na me yɔyɔm tso dzo dze. Ẽ, meɖe kuku, me be ma bia be, ne wɔ nye be mi la tsu shi me. Ye ŋutsua nya be nyɔnu yɔe ɖea, wo dometɔ ɖe le ma, me de le ye gbɔ.

Wo miame yewo ke ne li miame kpɔtɔe ɔ, melo o, da ƒe me hã ne mi ŋu yi o. Ye me ma biɛ Felix kukuɖeɖe me be, Akpa ma ɖi ɖe ke hã. Akpe.
Biabia le ye nye be, leke amea me tsɔ de o? Ebe amea me de o. Me de ɔ leke? Ba fa o nya. me de ɔ leke? Eŋua koe nye be, Ẽ, lɔlɔ̃ me, mele asi me woƒle na wò lo. Be mae ke wonɔ gblɔm be, Ẽ, woɖe ŋu na amea wòɖu, ɖe woɖe ŋu nɛ wòɖu o. Naneke meli woɖana na ame wònye lɔlɔ̃ tsike o. Naneke meli woɖana na ame wònye lɔlɔ̃ tsike o. Ne woɖe nane na ame aɖe, nane yi ke woɖe amea naɖu wòatrɔ eƒe susu kɔa, ame ma, Ŋutsu ma egbɔgblẽ be dzidzigɔ afo nyɔnuwo gɔmegodui kura anɔ nyanyam. Aɖo dzi ne ŋeke o bia nyɔnua be ɖe ado yellow tɔ alo green tɔ alo red tɔ ha. Ekɔe. Ta lɔlɔ tsika ɖe ke meli o. Lɔlɔ ƒe tsike koe nye le yi ke wo nyɔnua netsɔ ŋutsua le me. Lee nèlémee le wò agbenɔnɔ me ye wɔ ge be ŋutsua nanɔ yowòme. Gake nenye be ŋutsua, nyɔnu ma e, e, e, e, eda afɔ, wònye nyɔnu da afɔ hafi lia, Ya wò kple ŋutsua ƒe nyae ma. Ya wò kple ŋutsua ƒe nyae. Mète ŋu agblɔ ge be ye nɔvi da afɔ hele ŋutsua gbɔ ta ye hã yeava yi ada afɔ o. Wò hã ne èva yi wɔea, ɖewohĩ tɔwòe egbɔna avlo ge. Ii. Eya ta manye ŋu be na ege ɖe tɔ me ho ta no tɔ me. Ɖewomahiã wòe nye etɔ̃lia alo wòe nye evelia. Enya be ŋutsu le nyɔnu le amea si hafi ne va yi ge ɖe eme. Ne da ɖeko ɖe ekpo dzi ekpi dzi ge kpoo anɔ anyi. Nyi ne edzɔ wɔdzɔ.
Eye nyi be edzɔ wɔdzɔ.
Hmm. Nenye be wònye ŋu be nyɔnu ma da afɔ ɣeyiɣi li gbɔna yi ke afɔdada ma gbɔna go dze ge. Either ne ŋutsua mele nyanyae nɛ oa, ke egbɔna go dze ge ɖe nyɔnua dzi. Ne ŋutsua le nyanyae nɛa, egbɔna go dze ge ɖe ŋutsua dzi. Ŋutsua gbɔna dɔ manye ta ŋu dze ge. tɔfɔ dada me. Nenem wòle ma. Elabe wò ŋutsu, ne srɔ̃wò da fɔ gbe ye nèle nyanya nɛ, gake mi kpli mie gali srɔ̃ kple srɔ̃ kɔ, nànya be yewo ku medidi o. Ke wò ku safia ele wò ŋutɔ shiwo me nèkɔ yi mee.
Akpe nɔvi aɖe le afi wezɔ. Ago.
Amen. Sister King.
Me tɔ.
Yɛwe le tɔ dzi. Yesu tɔ nye dɔ.
Ɛɛ me nyi bala tɔgbi ŋdzi ya. Mm. Me ta kpe ne mɔ ɖe yiƒe agbe ta la be mɔ nani gage ɖe dzi ye ye me ta ŋsɛn ne trɔ yi le nye ƒe agbewo me. Amen. Amen. Ɛɛ me dzi ma bie tɔgbi be ɛ ye ma ŋlɔ zikui tɔ ti asi nye be mɔ do gbe ne ɖa. Me dzi ma bie tɔgbi be ewu abe Kristo tɔ yi ne. Eyike Biblia gblɔ be mègawo ma tsi o. Wò hã mèdi be yeawoe hafi age ɖe srɔ̃meɖegbea me o. Leke nàwɔ anya be meya alẽe, meya egbɔ̃e akpe? Akpe,
akpe, mègawɔ ma tre o. Ee, enye nyateƒe, Biblia gblɔ na mí le nubabla xoxoa me. Enye nyateƒe, wogblɔ na mí. Gake eyi míegege ɖe eme ʋua, enua ɖewoa, ehiã na asitɔtrɔ. Elabe wobe megawɔ matre o. Nyɔnua nya be taflatse kpekolo ye to. Gake eye wònye be wobe megawɔ matre o ta, miele edzi ʋu kekekeke. Ne eva yi tso wedding a wɔ nɛ, miewɔ court marriage a vɔ, aba dzi mieva yi ko goŋgoŋ.
Adzi aka nu ada ɖe edzi ɔbɔbɔ. Goŋgoŋ.
Emɔ meva li o. Mm. Leke nèwɔ ge? Leke nèwɔ ge? Fifia woƒe megawɔ matre o. Evɔ nyɔnua ɖewoa, ne mi kpli miezɔzɔm kɔa, nɔ, lé wòlea nyanya ge. Lee wòle. Le eƒe nyɔnunyenye mea, enyanya ge. Aha. Memae ma, mieva wɔ wedding a vɔ, va wɔ nuyi vɔ, kaka mieyikɔ, ezu gelipɔ. Ezu gelipɔ. Eya ta míegbɔgblɔ be ẽ, togbɔ be nya ma enye nya yi ke wogblɔ, gake ele highly debatable, highly debatable. Ele be wòanye nuwɔaʋli blibo. Elabe nyɔnu yi ke mi kpli miedze si mia nɔewo abe atukplasi ene o, hafi miava nye srɔ̃ɖelawo ɖe wòadze edzia? One out of ten. Ne wotso nyɔnua me ewu da ɖia ɖeka yi koe dzedze ge le eme, yi koe nyo ge le eme. Nenem wòle ma. Mhm. Nu ma tae kokokua. Ah, wa, fifia osɔfoa, ama fu le wo si kura ha wo wo wɛɖi wɔm nɛ. Efu le wo si, wowɔ wɛɖi na dzinu tɔ megbe ko nyɔnua dzi vi. Yi ke nye mía ma ɖo mía gblɔ be mele ɖoɖo ŋu. Wowɔ wɛɖi na ma. Woko Nui kolie nye be ne mi kple nyɔnua miedze si mia nɔewoa, ne wòwɔe ɖia, wome, wome, womegawɔe ɖi, ne wowɔ blessing ne mi, period. Womegako ŋutsuwo mo na ama, womegatso yaka ke tsi ŋu dzi tsɔ mo na ama o. Mía tɔgbi me yaka ke dzi tsɔ ŋu o. Womegatso yaka ke dzi tsɔ ŋu ne ekɔ tso mo na ama o. Ekpɔe. Vekali. Ɛhɛn. Fifia wòe ma va ewò ŋuia. Ma, ma ta me gbɔgblɔm be enuawo fu ɖem. Woawɔe ma mi kple ama mia le aba dzi ɣesiaɣi. Fikea me dzesiwo le ne veli ene eŋu klo ge ŋu. Ŋka klom nèle ŋu. Tiɛ rɔba. Nuka klum nèle ŋu? Mea ke mi kpli. Ɖe womahi afu gbi hã le ƒo hafi. Miedzi be yewoadɔ dze ŋu ma ye mieva ɖe osɔfowo ɖe ŋu. Mhm. Ye osɔfowo va dɔ Mawu mie be yewo veli wɔ. Nuka veli? Eve kawo li? Ame ɖokui hã wonɔ bleble ma. Nɔvia ɖe la mi wezɔ. Wezɔ. Hello. Na yɔdɔa go maxɔ ɖe aƒea me. Nana wò ŋkɔ kple afi ne yetsoe nanyi ba ne tɔgbi nabia wò biabia. Nɔvi aɖe le afii. Akpe agɔa ke. Amen.
Eh, medi mabia, magabia be, Biblia ke gagblɔ be, Baba ne Ewɔ me yi ke ama nye virgin ne he de gbɔ hafi tsɔ si ɖe ŋti. Baba ne wo. Ke nenye be ne ku ŋma ye wo nye gbɔn ewɔ ŋla me ɖasi ŋti. Aɖo yi ne ku ya nye gbɔn me ɖasi ŋti ɖe menye ŋvɔ baba ma yi ke Biblia gblɔ ɖe me dɔ wɔ ge le gbɔ woa? Akpe. Ŋ, ama nye virgin. Wo nye virgin. Ye ne be virginitia ne nɔ nyi ye yi mie va yi ko na break ke virginia ko zu kpe.
Me break mo. Me break mo.
Ve virginitia me break mo. Kple yi ke na break ya nye nui tutu ƒlem ne le ɖe. Dadi anɔ ke vi mo dɔ shi ɖe ŋme. Dadi nɔ ke vi mo dɔ shi ɖe ŋme. Nui a ƒlem ne le ele be na nyi, ele be na kpo nui tutu ƒlem ne le ele be na kpɔe fia xefa. Èkpɔe? Menye, menye egomame ɖeɖe ko o hã o. Nyɔnue ma nèvae kplɔ da ɖi o, va zu nyɔnu dzomaƒɔlɔ kpana. Evɔ, e, e, e, e, e, e, nui, e, klopɔti dzoe nèdona. Yae ne wòkɔ be eya kɔŋtɔ va yinae, watsɛtɔ va yinae. Nye mɔlu ɖu ge mele ŋdi alo? Mèkpe ŋua? Èkpe ŋu ɖe aƒeme. Evɔ ye ma ya, ewɔwɔe ɖi eo ŋu sia ŋu. Wò dɔ gba va le wò xɔ toŋ hafi be wò mɔ ye akɔ ŋu ɖu ge le ŋdia? Ya menye le yewo ɖa kɔ ŋue? Menye wo ha wowoe kɔ ŋua ɖa ma?
Afɔ gavi ɖekɛ, miniti ɖeka le miaƒe dɔ wɔm le afi ma atso mɔnukpɔkpɔ ya ma axɔ ame ɖeka ave aɖe ko ake me tu kaƒo gbɔ. Wezɔ. Alo.
Ye katã. Yehoe.
Ah.
Mm.
Nɔvia ɖe le afi.
Ago. Ame. Wodɔ agbandi nɔ ɖe ya fetɔ. Yɛxui. Nɔvi omi si agbetɔ ya yɔn tó kí gbà hàn sukɔ ƒe. Ok. Wòɖe kumɔ be ma bia bia bia ɖe wòtɔ gbi nɔ ɔɖo ŋuti nɔ. Lè yi ke ŋu fiafia me. Egblɔ nya aɖewo yi ke mía katã míesenɛ be, abe ŋutsu kpɔ be nyɔnu ɖe gbɔ te yim yi katã nàva nɔ nyɔnuwo godi hã nyam. Enya le dada. Ele kpɔɖeŋu me wokple nyɔnu aɖe yi ke mieli mieɖe srɔ̃ abe srɔ̃ kple srɔ̃ ene ye vi le mia domi ɖeviwo motsoe kpo o.

Panta enuya dɔzin ɖeka ɖa va da ɖe gbɔ ɔ no li ɖɔ mi. Ah, busu nya nya. Ne vɔ. Ne vɔ na gava fli.
Pampers eh, bla mo le na mo re. Ne vɔ mo ko gava fli bua. Hmm. Eh, ne ma ɖe dze dɔ o le bɔ ble pampers nia. No blam ne ne vɔ ko gava fli bu. Eh, ne kpɔ be awo Goda ƒeƒlea tsie kɔ ƒle pampers nɛ. Gake wò ŋutsua nàva ko nyɔnuwo gɔme godi ade gagba me alo tsɛshi me. Ame aɖewo kura tsɛshiwo me wokua tsi ɖewo dana ɖe dzodoƒui nɔ nu ɖam. Ya amewo de ge ano nyanyam efutu, efutu, efutu, efutu.

Tɔgbui gblɔ nya ɖe be abe yɔyɔ kple Edwin ƒe nya ma ke ame aɖe bia va yia, enye ɖila nenye be míyi ɖe ame e nyɔnua va wɔ ɖevi na ŋutsua ava yi ɖe mía ɖe ƒe ɖa yi ke míeva yi ɖe ƒe ɖa gblɔ nyɔnua ɖi na ŋutsu ya ke e. Koklowo nɔ yɔyɔ wɔm alo ʋuʋu wɔm. Mhm, le Nɔvi ɖe- aɖe- Ege ɖa le ka dzi. Nɔvi aɖe le afi. Wezɔ. Hello, Yesu tɔ. Metɔ.
Meɖe kuku Ya, afi ya nyɔnu agoo dona. dɔdzi. Fi ya agoo dona. Nɔvi aɖe le afi wezɔ. Hello.
zero five five zero zero one three four two three maxɔ nɔvi mamlɛtɔ kɔ ake metu kaƒo gbɔ ne yɔ do ago ne ɖe hello mo ɖe ge ɖa le ka dzi nɔvi aɖe le afi wezɔ.
ago.
amen.
medie ba ne tɔgbuiwo katã menyi ba ne mi. akpe. aɖem le ka dzi dzi gake meve mo. Mm. Jẹ́sẹ̀ tọ́. Mọ́tò.
míawoe dɔ wɔm kakaka eye womenyi ba ne tɔgbi hã meɖo nye biabia ko nye be medze mabia se be ɖi menye be nyɔnua edzo le gbɔ va ɖe ŋutsu bubu ye edzi le wokpli dome ye wòva le ŋutsu bubu gbɔ ɖi menye be kafra mawu ko gbɔgbɔ le si ɖi ehiã be nagaɖi le srɔ̃ le agbaŋua Tame to dzi o, hedo gbe ne ene do. Baba hã ne yi sɔ be yibe kɔ vidzo.
Enua ye nye be egbe o, megale gbɔ o, wɔ eɖu lotoe. Eƒle ŋugba na xotsia dzi. Wɔ eƒle ŋugba na xotsia dzi. Elabe eyi ne ƒle ŋugba na ne ɖi agba na ye, ye wòtso vi dzi na o. Evia wòdzi na ye nye tsia dzi yi ke ne xɔ. Ahan. Fifia eɣa dzo va le ŋutsu bubu gbɔ. Ŋutsua gbɔ wò lea, ne ŋutsu ma mebie tɔ, ŋutsu mlɛ e kɔkutsia kɔ nɔ gena. Ye gbɔna ta bia ge le agba ŋu. Ye gbɔna ta bia ge. Nene mo le ma.
Akpe tɔbi ma nɔ gbɔ mia aƒo nyata.
Akpe. E me da akpe. ɖe toɖolawo katã ƒe biabiawo ta, me yiwo ke bia kple me yiwo ke biabiam hafi womete ŋu ge ɖe kaa me o, e, woawoe le dɔ dzi. Mebia e, e, dzidzeme na wo le e, e, e, dziŋue ame miege ɖo be dziŋua nawɔ nyui na ame sia ame. Nenemae. Azɔ enya ke míefɔ, enya yi fɔ ɖe te yi ke nye atugbegbe, míalé ŋku ɖe eŋu vevietɔ sɔhɛwo be, Ẽ, eɖewoa, nyɔnuwo ƒoa adegbe be ŋutsua Charlie Horty wònye, ne dui mesɔ o na ɖe afɔ me. Menye nyateƒe o. Onto the next. Menye nyateƒe o.
Ele be míade dzesii be, ẽ, adze ene ema, be Charlie Horty, gakea wò ŋutɔ wò ku do ɖem nèle. wòku do ɖe nèle. Ame aɖewo ya, wowɔa nui nenema, e, asi tu eve wova doa go. Wò nyɔnua ɖe ge wole eme gbã. Wò nyɔnua wu ge wole gbã. Koa wòwɔna eɖe wòagbe ɖa. Ekpɔe. Yata manyo be míawɔ nui mɔ. Nenemae ne eɖe nyɔnu ɖi, ɖe wobia nyɔnua ta. Ne bia nyɔnua ta koa, ède kae? Nyɔnu aɖewo wo woƒe atuƒe gblẽna kuna ɖe tamabiamabia ŋu. Wobe mebia tanye o eye ke ɖeko nàbia tanye hafi. Eye wodzo yi wo dzilawo gbɔ be ke ɖeko nàva bia tanye hafia. Dzila hã yi wònye be mebia tawò ta ɖeko zi ge kpi wòanɔ wo gbɔ. Kasia ko kpam! Mebu koe nɛ. Meɖoa tugbegbe o loo gake wò ŋutetemanɔmanɔ ye wɔe. Ŋutetemanɔmanɔ ye wɔe. Eya ta ele be míalé ŋku ɖe numɔwo ŋu be ẽ, srɔ̃ɖeƒea wɔnɔ anyi tegbetegbe. Me yiwo ke ne e, e, be nyɔnuwo no zɔ bɔbɔ yewoanɔ fɔm le gbotsimɔdzia, woawo dzudzɔ, elabe, e, nusianu yi ke nèƒle mexɔ si o ɖi le, e, e, eŋufɔkia ɖe wòva nye aŋuxɔsi. Ta míawɔ ɖoɖo tso numɔwo ŋu be nusianu nano nɔƒe. Nyɔnuwo hã, menye ŋu wònye be wò nyɔnu nèle atuƒe kɔ na wò taɖodzinu nɛ be, Medzo dzo ge, medzo ge. Ee, dzo ge ye nya ka? Me kee ko nyɔ, me kee ko ŋutsua nu. Me kee ko ŋutsua nu. Hã. Eyi yi wònye be womede ka wò ta ye. Ne wode ka wò kɔ, vɔvɔ̃ ge ɖe mewò. Vɔvɔ̃ ge ɖe mewò. Nyɔnu mawo ke nɔ tua ƒe, enɔ cheating, nɔ ŋutsuwo te tom. Eye ne wobiae ta woa? Enya be aƒe yi me yelea, aƒe bubue, eye enya be yeɖe adzɔgbe ne Mawu, be tsia dzam o, edzo bim o, yewo kpli koe. Hafi nègava kpɔ tom, ya wò ɖokui, ɖokuiwò wum nèle. Eya ta ele be míalé ŋku ɖe eŋu ŋu. Nenema kee ne ŋutsuviwo yi srɔ̃ɖeƒe, nyɔnuviwo yi srɔ̃ɖeƒea, wounderstandi wo nɔeawo. Anye group yi me wo le. Wo understand wo nɔewo. Anye group yi wo le hafi age ɖe eme. Ne menye o, ate ŋu anye gbɔnyɔnu ava ɖe alẽ ŋutsu, ate ŋu anye gbɔnyɔ ŋutsu ava ɖe alẽ nyɔnu. Problem va wò srɔ̃ɖeƒe agbã akpe. Nenye be Yesu meva zi evelia o, ke fiɖe agbea míagado go ale be míalé ŋku ɖe nu vevi aɖewo ŋu akpe.
Ekpɔe koa? Ee, edze be wò ŋutsua hã ye nèkplɔ mí va da ɖi koa? Nànya be dɔdeasi ya dze ŋgɔe nye ye, eye nye yi be yeabia mía ta. Mía nyɔnuawo hã míalé afɔ ɖe anyi ale be míadzudzɔ gbanatsiayi yi ɖeɖi va te. Meda akpe, eva glo, meda akpe be ɖo to Mawu dɔmedzodzro kpuie aɖo ŋku edzi be Faith Co. Store ye nye afi yi ne ŋdo nuwo ƒle ge le ƒe ya dzi ale be na aɖu Krismas wòadze fiawo to, adze gawo to. Se ɖa.